Aw le kan lo let leh ta a vawiin a kan tih tur chu instagram atanga request tho kha a nia chuan umm thlalak hi an rawn thawn thin a tam tak hi chuanin panga paruk te vawi leh khatah hian an rawn thawn vak zel a amaherawhchu chu pakhat te te hian an rawn thawn ula nangmah ani chauh lo kha rawn thawn hi an awm ve thin a ihh a hlawm hlawm khanin ka tih sak vek thei lo cheu a. ih chuan imm thil pakhat video ih a cut dan kan tih tak tak hmaiin ih thil pakhat ka sawi duh chu tunah hian designing hi ih online a ih rawn kal duh ang kha min bia in rawn awm leh neuh neuh a thenkhat hi chu ka ti tawh lo ang ka ni tia keimah pawh hianin ka buai ve nen hianin ih-- Ama erawh chu thenkhat chu nu nau pawm tawh te leh a hmun a rawn kal thei lo khawh hran daih Myanmar te Manipur tih vel te leh thingtlang lampang unau te ang chi rawn zir duh si rawn kal thei lo ang chi khang ho kha. I kan awm nual mai a min rawn bia hi chuvang chuanin march thlai hian kan tan ve leh ruai mai dawn a mawni ka tia chu chu i ka la tam vak dawn lo a amarawh chu khami min rawn bia ho kha chu ka chhinchhiah zel a chuan entir nan i khatiang ang zir duh lut-- Tuk ang chi, khami ang kha i inawm chuanin hmanhmawh deuh hlekin a rang lamin min rawn bia ula, video tuna video hnuaiah hianin ka phone number ka dah anga chuanin chu chu ka phone number dah ah hian tah hianin min rawn contact mai dawn nia, a chhan chu i student hi ka la tam vak thei lo a i. lo indaih loh bakah a hmunah zir duh min rawn bia an awm ve nual bawk si a kha vang khanin online leh a hmun a tih kawp kha chuanin ka buai ve lut tuk a khami ni vang khanin ih tuna ih online pawh hian ka la tam vak dawn lo a chuanin ih a hmuna kal tur pawh ka la tam vak dawn chuang lo a chu chu march thla a umm tan turin maw chu chu a duh tan chuanin a rang lamin min rawn be dawn nia aw. le ah a measurement kha chu a dar sawm pali in kan ti leh khawt anga a hma kan tih dan thenin kama kar hi ka hmu zawh miah a lo a. Tete hian a lo hawn daih a nih ka ring, ka student te khan. Chuan hei hi four in a nghawng zau zawng hi, four chu zau mai thei three half in kan ti ngai in tih zah duh chuanin four pawn in ti thei a, chuan ti hian a zak pawh hi seven in kan la leh phawt ang a, standard size ang khan kan la phawt ang. Chuan. a awm sawmthum paruk a kawng hi sawmthumin kan ti ang. Pangngai ah chuan hmeichhia te a ni thin a mahse mizo chu kan dul a kiar duh e mai sawm thung in kan ti phawt ang chuan tuna an rawn request kha chu ti hian in a tlang alh deuh hlek kha an ti a chuan a zak ti hian ti phawt ang a.

Umm. Hemi ang hi a ni ta hei, hetlaia a tlang arh ve, arh ve ang kha. Chuan hetai'n princess cut hetah hian a awm ta a, chuan hei tah hian hei aah a hma hi hei hi chu a hma hi kawr kel an vuah a, a kau hei ih thui pum a ni lo ta ni chu khu. Mahse thui pum a induh pawn a inang reng tho a, chu chu chu.

hian alo ni ta ni maw chuan hei hi princess cut tur a nia.

Tah hmuh chuan a hma hi tlaiah hian kan lak pum dawn chuanin ti hian hei hi kan ring nghal a ni hemi inthlep kha ti hian kan ring nghal a nih chu ama erawh chu tunah chuan kan chep kak dawna chuan kan eh kawr kilh kan va vuah vuah dawn avangin hei one inch velah hian ti hian tah hian-- hian in va ti chuang ang chuan tah hian chalk in ti hian in rin ang a chuan heti lai ah hian in chep thla dawn a ni hei tlai hi space in va dah dawn aw chuan ti lai hi te an in va dang a chuan kha kha nakin ah hetia thleh lua thleh leh chuan khatia va vuak thuah-- Khan a dik chiah dawn a nih chu. Chuan a ṭhenah chuan khami, khami mai bakah khan hemi tuna kan tih ang helaia, helaia cut tawpa tih loh khanin a ṭhen chu hemi hi umm tuna entir nan hemia ang a tih tho si khanin ih a chhung lamah hianin puan dang kha va vuak thuah pangai tawpa ti lo khan a chhung lamah ve ve hianin tunah hei hi hetah hian kan thlep lut ta a ni pakhat khatah hian tian-- helai helai a chuang awm kha tah hian kan thlep lut a mahse a leh lamah hi chuanin ih puan kha hemi hemi chen ang vel tur hi kan cut thla kha kha kan zawm a ti khan a chhungah kan dah leh ta kha kha ti hian a vuak thuah nan kan hmang leh thin bawk in hrethiam em awk a sawi awmzia chu tunah hei kan cut chin a ni aw puanthan hi.

chuan ti hian hei hetah hian in cut dawn ta a ni ti hian in cut ta kha kha tah hian in cut thla a nih chu hian in cut thla lang ta chuan kha kha hei hetlai hian ti hian in thui lut ta helai chu aw in over lawk anga ti hian in thui lut a nih chu chuan helai a va thuah na tur khami kha tunah hian hei hi tiang kan thui lut ta teh deuh hlek pawn ti hian lehlam chu ti hian kan va vuak thuah ta hei a dik thlap tur khan helai a inzawn-- hemi tur a ni ta khami kha kan va vuak thuah dawn chuan ti hian a va thuah dawn chuan ti hian te a awm kha tiang kan va vuak thuah ta a ni chuan tah hian kawr kilh kan vuah thla ta ti khan khati han kan ti mai a a thenkhatah erawh chuan he hemi ang hemi ang tiat ang hi kan chep thla a puan dang kha hei hemi ang tiat ang kha chuan heti laiah hian kan zawm a. Khami kha hetan kan zawm ta, tah hian kan zawm a, chuan ih khami kha a then chu a chhung lamah te ti hian kan hmang ta, ti hian aw a chhung lamah te ang kan kan zawm kha ti kha chhung lamah tian vuak thuah nan te kan hmang thin chuan he lam pang pawh hi a then chu hetiang em em a space dah loh hian heti lai vel ang hi tah vel hian chep thla ta ila hemi puan ang hemi hemi tiat ang hi kan la thla kha kha. kan thui zawm a kha kha kan dah lut leh ta ti khan maw chuan mahse umm khami loa awlsam deuha in tih duh chuan hetia thleh tawp khan chuan ti hian in thlep thlep lenga lehlam hetia va vuak thuah tawp kha a ni mai ti khan kawr kil in vuah thla ang chuan thil pakhat leh chu ih tam tak chuanin hemi kawr kil vuah thlak kher loh hianin ih-- ka thlak ve hrim hrim helaia thui zawm leh te kha an duh ta kei hian hian in thui zawm anga design siam tur mai mai khan hetah hian chuan in thui pum leh tawp anga ti khan chuan in thui pum ah khan kawr kil te in vuah thla det det dawn a nih chu in vuah duh loh pawn ih kha chu in thu a ni ta chuan ih tunah khan in a sir kha a arh deuh hlek in. Ka duh a tia, chu chu a arh deuh hlek bawk ta thlalak a kan hmuh ang khan chuan helai hi chu helai sir arh tur chuan helai tlem a kan tih arh deuh kha a ni mai a chuan a nih loh pawn heti lai hi ah hetiang lai a heti lai te pawh kha a arh ta a ni khami kha a arh tur a kan eng lo chuan in ih arh tur a kan-- kan duh chuan a hma pawh khan ka zo sawi tawh a chuan hei hi hei pawh ti hian chaw tunah hei arh tura in duh chuan heti lai hi ti khan in chep ka ka nga ti hian heti hian in tih a rang chuan heti lai hi ti hian heti hian in la kual anga hetah hian hei ti hian maw chuan hetlai chu a zawmna kha a ngai reng tho tah hian in zawm vek ang a chuan-- Helai, helai khanin helaia arh khan ti hian maw tih tah hian te an a rawn arh a rawn arh dawn a nih chu tlai tih a rin duh chuan maw khami zawng te kha ni kha in hriat thiam loh chuanin comment ah a nih loh chuanin Instagram lamah khan D P kawl ni ahh tih keima personal account leh the kawl ni select tih keima page ah khan maw--